Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar skular li kellu idejat progressivi fl-edukazzjoni. Kien arkeologu, lingwista u folklorista. Se nitkellmu fuq Manuel Magri, li nistgħu nsejħulu l-ewwel Malti li b'mod konxju beda jirriċerka l-folklor. Patri Manwel Magri twieled il-Belt Valletta fis-27 ta' Frar 1851. Kien iben Salvinu u Marija. Meta Magri kellu erba' snin, missieru miet u trabba man-nanniet min-naħa ta' missieru, u aktar tard ma' Titu Irene Vella Magri. Beda l-istudji tiegħu fil-Liċeo, u f'Mejju 1871 Magri daħal mal-Ġiżwiti. L-ewwel voti ħadhom sentejn wara. Magri studja l-filosofija fl-Ingilterra, u wara li ġie Malta beda jgħallem il-matematika. Mar jistudja t-teoloġija fi Franza, imma kellu jieqaf minħabba li l-Ġiżwiti Ġew imkeċċija minn Franza. Spiċċa l-istudji tiegħu fi Spanja u ordna saċerdot fl-1881. Huwa għallem il-filosofija, l-Ebrajk u l-Iskrittura Mqaddsa f'diversi kulleġġi tal-Ġiżwiti kemm f'Malta kif ukoll lil hinn. Meta kien fi Sfax fit-Tuneżija, huwa marad u miet. Dan seħħ fil-Ġimgħa l-Kbira nhar id-29 ta' Marzu 1907. Se nibdew billi l-ewwel nagħtu ħarsa lejn il-ġabra ta' qwiel. Patri Manuel Magri ġabar madwar 194 qawl li bdew jiġu ppubblikati ftit ftit fil-ġabra tal-kotba tal-modija ta' żmien. Kienu qegħdin jiġu ppubblikati taħt il-kategorija ta' xjajt il-Malti, Eventwalment l-editur tal-kotba tal-mogħdija taż-żmien, is-Sur Alfons Marie Galea, maż-żmien ġabar il-qwil kollha li ġabar Patri Manwel Magri u ppubblikhom f'ġabra waħda taħt X'Jgħid il-Malti jew L-Għerf Bla Miktub. Dawn il-qwiel huma xhieda ta' ħajja Maltija li kulma jmur qiegħda titbiegħed u għalhekk huma ta' importanza storika, lingwistika u folkloristika.
Bażikament il-qawl nistgħu ngħidu li huwa xhieda tal-poplu Malti fi żminijiet l-antik. Huwa xhieda ta' kif il-poplu kien jemmen u kien isarraf bħala tagħlim tal-fejda tal-ħajja. Jiġifieri nistgħu naraw kemm il-poplu kien reliġjuż, is-superstizzjonijiet fil-qwiel u anke tkun ġrar ukoll, pereżempju eżempju ta' hawn naraw għajnejk f'għajnejk. Eżempju wkoll ta' superstizzjoni hemm tal-aħħar ibaħħar. Naraw dan l-istil ta' hawn li l-versi poetiċi li hemm ir-rima fih. Ġeneralment Skont Patri Manuel Magri, il-rima tinsab f'kull qalb, però mhux dejjem, kif naraw. Però biex nifoka iktar fuq il-qwil li ġabar Patri Manuel Magri, it-temi li jiffukaw fuqhom iktar huma t-temp, ix-xhur u l-biedja, minħabba li dak iż-żmien Fl-imgħoddi nistgħu ngħidu li l-agrikoltura Maltija kienet importanti f'dak iż-żmien. Qegħdin eh, ngħidu fis-seklu 17 bidu tas-seklu 20.
Forsi l-aktar li hu magħruf Manuel Magri huwa għan numru ta' ħrejjef li ġabar matul ħajtu. Patri Manuel Magri ġabar madwar 62 ħrafa li dew jiġu wkoll bħal qwiel bdew jiġu ppubblikati fil-ġabra tal-katba tal-mogħdija taż-żmien. Eventwalment bdew jiġu ppubblikati wkoll f'ġabriet ta' ħrejjef missirijietna.
Żgur li hemm minnkom li ġieli smajtu jew qrajtu xi ħrafa jew tnejn milli ġabar Magri. Numru minn dawn il-ħrejjef insibuhom f'ġabra ta' wart u wid-denfil. Il-ħrejjef nistgħu naraw li huwa rakkont orali, jiġifieri dan kien jitwassal bil-fomm minn ġenerazzjoni għal oħra. Qegħdin ngħidu fi żmien fejn il-poplu kien sajjem mit-talim, jiġifieri ma kienx hemm edukazzjoni u kienu jedew billi jirrakuntaw l-istejjer u jisimgħu lil xulxin. F'dan iż-żmien proprju l-interess li wra Magri kien proprju li minħabba li maż-żmien is-soċjetà bdiet tinbidel. U dan it-tibdil li bdiet iġġib fiha s-soċjetà, sfortunatament bdew jintilfu maż-żmien il-ħrejjef kif ukoll il-qwiel. B'hekk Magri ħa l-inizjattiva biex idur minn post għall-ieħor u jiġbor kemm jista' informazzjoni dwar il-ħrejjef dar kemm Malta kif ukoll Għawdex, kif ukoll kellu l-għajnuna, kellu għajnuna minn kemm minn nies qribu, kemm minn professjonisti kif ukoll nies ta' bla skola biex ikunu jistgħu jiġbru ammont ta' ħrejjef iqabbel jara jekk hemmx varjanti fihom peress li ħrafa jista' jkollha aktar minn verżjoni waħda. biex jipprova jaqgħad ħrafa sħiħa ħalli eventwalment ikun jista' jiddokumenta. Il-ħrejjef u l-qwiel huma parti mill-ilsien Malti, jiġifieri nistgħu naraw ukoll li kultant kemm il-qwiel insibuhom fil-ħrejjef Maltin, kif ukoll ħrafa tkun sempliċement tifsira ta' qawl. Jiġifieri, biex intikom eżempju, mill-ħrafa ix-xieħ mitfun ġolar. Minn dik il-ħrafa stajna naraw il-qawl u iktar nifmu il-qawl kliem ix-xieħ żomm fih. Hemm ukoll sempliċement ħraf oħra, bakkar u isħar, li hija wkoll qawl minnha nfisha.
Żmien Magri kien differenti sew miż-żmien tal-lum. Magri kien qiegħed jipprova janalizza b'mod kritiku aspett li forsi ma tantx kien apprezzat. Fil-bidu tas-seklu satax, nistgħu naraw li r-Romantiċiżmu u n-Nazzjonaliżmu qajmu fervent kbir minħabba li bdew jaraw tibdil soċjali u bdew jaraw it-taħlit ta' lingwi Ewropej. F'dak il-każ bdew jirrealizzaw ukoll li ċertu tradizzjonijiet kull ma jmur bdew jintilfu. Għalhekk ħafna nies bdew juru iktar interess fis-suġġett tal-folklor. Nistgħu ngħidu li Patri Manwel Wagri kien wieħed minnhom. Apparti minn hekk kien hemm tliet barranin oħrajn, kien hemm professur Taljan Luigi Bonelli li wkoll wera interess fil-ġabra tal-ħrejjef Maltin. Kien hemm ukoll żewġ professuri Tedeski. Kien hemm il-professur Hans Thium kif ukoll il-folklorista Berta Koestler-Jink, li wkoll ħadu interess kif ukoll kellhom kuntatt dirett ma' Manwel Magri u għenuh kemm setgħu biex ikomplu jiddokumentaw dawn it-tradizzjonijiet orali.
Saru diversi studji akkademiċi dwar il-ħrejjef ta' Magri. Saru diversi riċerki dwar il-ħrejjef li kien ġabbar Patri Manuel Magri. L-istudju tiegħi kien iktar jiffoka fuq il-ġabra ta' ħrejjef missirijietna li jiffoka fuq l-element tal-maġija. Naraw li f'dan il-ġeneru orali jinkludi l-aspett tar-rakkont, l-immaġinazzjoni u naraw ukoll l-element tas-seħer. Jiġifieri naraw affarijiet, aspetti li fil-verità huma impossibbli li jsiru. Fil-każ tiegħi r-riċerka iffukat kemm fuq il-qiegħ tal-istruttura tal-ħrafa, jiġifieri rajta rajt l-ħrejjef ta' Manuel Magri minn skop ta' strutturaliżmu, Rajt pereżempju kif il-maġija meta sseħħ, kif u fejn. Apparti minn hekk, apparti minn perspettiva strutturalista, rajtha wkoll perspettiva semjotika. B'semjotika jiġifieri rajt kif il-maġija qiegħda tidher fil-ħrejjef, is-simboli. Jista' jagħti l-każ li pereżempju minn oġġett, Ikel joħroġ l-isbaħ ilbies. Jista' jkun sempliċement kelma. B'kelma l-eroj jirċievi xi oġġett.
Issa se naqraw silta minn ħrafa ta' Manwel Magri minn Il-Mogħdija taż-Żmien. ix-xini jimxi fl-art. Is-sultan ra ma' bandu li min jagħmel ix-xini jimxi fl-art għandu tifla iżewwiġielu. Ikun hemm mara jkollha tlitt itfal u l-kbir fosthom qallha, Jom, se mmur nagħmel ix-xini jimxi fl-art. Weġbitu, Ħallini minnek, inti sejjer tagħmlu x-xini jimxi fl-art. U huwa lilha, Hekk nagħmlu. Nagħmel ħobż għall-ġimgħa u mmur. Hekk għamel. Intaqgħet miegħu mara xiħa, qaltlu, Tini ħalk ħobż. Qallha, Ħallini għax għamilt ħobż għall-ġimgħa. Qaltlu, Ibni, nirrak l-ewwel daqqa li tagħti tikser driegħek. Mar fil-bosk u l-ewwel daqqa li ta fuq siġra kiser driegħu. Minbarra li kien folklorista, Magri kien ukoll lingwista. Imma xi stil ta' Malti kien juża Magri f'kitbietu? Patri Manwel Magri dejjem prova jenfasizza li iżomm l-ilsien Malti, jiġifieri li jiddokumenta l-ilsien Malti ta' dak iż-żmien. B'hekk, Prova kemm jista' jkun jiddokumenta ħrejjef fuq wiel minn irħula u mhux ibliet sabiex ma jkunx hemm influwenzi barranin. Għaldaqstant naraw kemm kien importanti għal Manwel Magri li jiddokumenta sal-iċken kelma. U kemm jista' jkun fil-fatti fil-ġabriet li għamel kien anke iħalli notamenti fil-qiegħ tal-paġna, jiġifieri kien jagħti spjegazzjoni kemm l-etimoloġija tal-kelma minn fejn ġejja sabiex dak li jkun ikun jista' jifhem aħjar. Il-ħrejjef u l-qwiel li kien ġabar kienu intenzjonati għal kulħadd, jiġifieri seta' Jiseta' jaqrom kemm persuna li mhux tal-iskola, però fl-istess ħin Patri Manuel Magri kien iżomm f'moħħu wkoll nies li huma eh, nies professjonisti tantu hekk li f'ċertu qwiel u f'ċertu ħrejjef f'xi kliem li forsi huwa xjentifiku kien iħalli wkoll notamenti dwarhom. Nafu li Magri kellu tendenza jagħżel kliem Semitiku f'kitbietu. Waħda mir-raġuni għaliex Patri Manwel Magri dejjem prova jagħżel il-kliem Semitiku minħabba l-fatt li dejjem żamm f'moħħu li l-kuntest, il-kuntest ta' żmien li kien inġabar fihom. Pereżempju, meta kien jara li ġabar f'dokumenti ċertu kliem barranin kien jipprova fejn jista' ibiddilhom skont il-kuntest soċjali li kienu jgħixu fih. Bħalma ngħidu aħna, jekk pereżempju ġabar il-kelma kafè, f'dak iż-żmien żgur ma kien se Kieku ma kienx jeżisti dak l-oġġett, allura kien jaqlibha f'xi ħaġa oħra.
Jista' jagħti l-każ li l-importanza tal-ħrejjef u anke l-qwiel qiegħda kull ma jmur tonqos. Bażikament, il-qwiel, il-ħrejjef Maltin nistgħu ngħidu huma parti mill-identità Maltija huwa wirt storiku għaliex fih naraw kif il-lingwa żviluppat. Għandna nożżuhom dawn l-affarijiet għax bisaħħa ta' ċertu folkloristi fosthom Patri Manuel Magri wera interess ħada x-xogħol kollu u Baqa' baqa' sakemm iddokumenta dawn l-affarijiet. Bis-saħħa tiegħu nistgħu nafu iktar fuq l-istorja ta' Malta, jiġifieri iktar għandna nenfasizzaw fuq it-tagħlim ta' dawn dawn it-tradizzjonijiet u bħalma writnihom inkomplu ngħadduhom minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Manuel Magri kien ukoll arkeologu. Qed nitkellmu fuq il-bidu tas-seklu 20. L-arkeoloġija fil-bidu tas-seklu 20 kienet sada fi żmien bikri, kemm Malta anki fl-isfond internazzjonali. Ehm, għalkemm kienu din isiru ftit żviluppi importanti wkoll f'dak iż-żmien. Ehm, Malta, pereżempju, wieħed mill-passi importanti li ttieħdu kien it-twaqqif ta' dak li kienu jgħidulu l-Committee of Management. Dak kien twaqqaf mill-Gvernatur dak iż-żmien biex dal-kumitat fosthom kien hemm Manuel Magri ehm, u anki pereżempju segretarju kien Temi Zammit. Ehm, daw in-nies kellhom l-inkarigu li jigwidaw ir-riċerka u l-investigazzjoni li kellha x'taqsam mal-arkeoloġija u l-istorja. F'dak iż-żmien insibu diversi arkeologi oħra attivi fil-gżejjer Maltin. Fil-bidu tal-seklu 20, kien hawn studjużi diversi qed jistudjaw l-arkeoloġija u Malta. Dawn ma kinux per se arkeologi, kien hemm min pereżempju bħal Albert Meyer, li kien studjuż Ġermaniż, kien espert tal-lingwa. Kien hemm esperti oħra bħal Eric Becker, dak li kien ukoll studjuż Ġermaniż, imma daw ukoll kienu qegħdin iħarsu lejn l-arkeoloġija. Iżjed tard fis-seklu 20 kellna nies mill-Ingilterra, pereżempju bħal Thomas Ashby, li għamel skavi anki ma' Temi Zammit. Naraw bidla bej mill-bidu ta' seklu 20 u anki l-ewwel l-ewwel parti tiegħu fej naraw żvilupp fit-teknika tal-arkeoloġija u l-metodu xjentifiku. Magri fil-fatt kien wieħed minn dawk li kien pajjunier nistgħu ngħidu fl-arkeoloġija għax il-mod għalkemm ma kienx arkeologu, il-mod kif ehm, studja l-arkeoloġija kien metodu xjentifiku bil-mod li kif seta' hu. Ehm, per eżempju, kien jieħu ħsieb li jagħmel rekords dettaljati ħafna ta' daffarijiet li osserva. Kien eh, studjuż Kien familjari ħafna mal-kitbiet li saru kemm qabel żmienu kif ukoll dawk kontemporanji miegħu u kien jinterpreta l-affarijiet b'mod metodiku ħafna. Fl-1901, Magri jippubblika ktieb bl-isem Three Punic Inscriptions Rediscovered in Malta. Mela dal-ktieb li ġie pubblikat fl-1901, Magri bażah fuq tliet skrizzjonijiet partikolari li huma puniċi li huwa ra f'dar fil-Furjana fl-1899. F'dal-ktieb hu jiddiskuti kemm il- translation tagħhom, x'ifissru. Imma jidħol f'ħafna dettall dwar l-isfond tagħhom u x'jistgħu eh, jipprovdu bħala evidenza tal-żmien puniku f'Malta. Id-diskussjoni tiegħu hija dettaljata ħafna u turik wan kemm kien espert tal-lingwi fi żmienu. U koll jurik kif kien familjari ħafna ma' min kiteb dwar il-lingwa, ma' min kiteb dwar iż-żmien puniku. Apparti minn hekk, ehm, jurik li hu ma bidiex jistudjahom daw b'idea fissa f'moħħu, imma qatt jara l-interpretazzjoni tagħhom u ra mhux interpretazzjoni waħda, imma qatt jara l-possibilitajiet differenti. U hemmhekk tidħol il-talent fil-fatt tiegħu biex jara l-affarijiet b'mod xjentifiku. U ħares li interpretazzjoni differenti x'jistgħu jfissra l-istorja ta' Malta u iġġudikhom fi sfond xjentifiku. Jiġifieri bħalma nies oħra fi żmien ikun qegħdin japproċċjaw l-arkeoloġija b'idejat fissi eh, li l-evidenza jużawha biex eh, jissapportjaw l-idejat tagħhom. Bil-kontra, Magri ra l-evidenza u għal di xni tgħidilna li hu fil-fatt eh, element essenzjali fl-istudju tal-arkeoloġija. Erba' snin wara, fl-1905, Magri ppubblika ktieb ieħor marbut mal-arkeoloġija, Ruins of a Megalithic Temple at Shewkija Gozo, A First Report. Il-ktieb dwar il-fdalijiet li osserva Magri fix-Xewkija huwa fil-fatt dwar fdalijiet Neolitiċi li nstabu parti minnhom taħt il-knisja parrokkjali tax-Xewkija u parti l-oħra kienu eżatti ma' ġenbhom. Meta Magri ra dawn il-fdalijiet fl-1904, ħafna minnhom kienu mitlufa. Fil-fatt u kull mar nexxu li josserva mill-investigazzjonijiet tiegħu kienu fdalijiet ta' l-art ta' torba u biċċiet tal-fuħħar. Imma xorta Magri rnexxu li jurina l-kapaċità tiegħu biex jiddokumenta L-arkeoloġija fid-dettall għandu deskrizzjoni dettaljata ħafna tal-osservazzjonijiet kollha tal-mod kif investiga s-sit. U anki interessanti ħafna li għamel tpinġi dettaljati ħafna tal-fuħar li sab. Fil-fatt, David Trump, li kien eh, kuratur tal-arkeoloġija ħafna wara Magri, jikkummenta dwaru u jgħid x'kapaċità kellu li jiddokumenta l-fuħħar b'daqshekk dettall li llum nistgħu nagħrfu l-fuħħar innifsu mit-tpinġija li ħalla. Din hija interessanti f'dak iż-żminijiet fil-bidu tas-seklu 20, għalkemm il-fotografija kienet aċċessibbli ma ma kinitx daqshekk popolari. Allura Magri jurina li bħala studjuż ta' dak iż-żmien, it-tpinġija kienet importanti. U fil-fatt jaddotta u juża għad dokumentazzjoni tal-arkeoloġija. Bla dubju, ma nistgħux insemmu lil Manuel Magri mingħajr ma nsemmu l-ipoġew. Meta instab l-ipoġew ta' Ħel Saflieni, il-kumitat, dak il-Committee of Management li twaqqaf, li Magri kien parti minnu, rrid jinvestigah. Fil-fatt, il-membri tal-kumitat iddeċidew li Magri kien l-aħjar persuna biex jistudja, jinvestiga u jiddokumenta dan is-sit. Magri ta' persuna bil-aqal u studjus li approċċa l-affarijiet b'mod xjentifiku, ehm, aċċetta dan l-invit biex jistudja li poġġew imma qal biex nkunu ċerti li xogħol isir sew għandi ċertu kundizzjonijiet. Waħda mill-kundizzjonijiet kienet li peressu li kien jaf minħabba x-xogħol tiegħu il-commitments tiegħu ma stax ikun fis-sit kuljum, għal għandi bżonn inqabad il xaħat biex jirrappreżentani fis-sit u jgħini bl-istudju. Eh, ġuri dik turik il-mod kif approċċa dal-proġett b'mod responsabbli ħafna. Fil-fatt u għażel persuna eh, Anthony Duble li dak iż-żmien kien jaħdem mal-Public Works u għal jien nissuġġerixxi nirrakkomanda tal-bniedem għax jista' jikteb jifhem l-arkitettura u jista' anki jagħmel li tpenġijiet ħalli meta nkun xogħol għawdex ikun jista' jurini jibgħat li tpenġijiet nkun naf x'qed jara. Eh, fil-fatt, il-Kumitat imbagħad aċċetta li jkun dan Anthony Duble li jagħmel parti mix-xogħlijiet, imma magri xorta nafu li kien fis-sit meta kien hemm sejbiet importanti. Ġifieri meta x-xogħol il-bidu tal-iskaf tal-ipoġew kien jirrikjedi li Jikklerjaw ħafna materjal li kien intefa' fih fi żmien modern. U f'dak iż-żminijiet ma kienx on-site magri, imma kien hemm qed nidu ble li kien jittawwal biex jara li kollox miexi sew. Meta mbagħad wasalna għal saffi ta' żmien in-Neolitiku, nafu li magri kien ikun on-site ukoll. U id-dokumenta nafu li dokumenta l-affarijiet fid-dettall, kemm f'deskrizzjonijiet kif ukoll bit-tpinġija. Sfortunatament, Magri li kellu commitments oħrajn, f'punt minnhom kellu jmur Sqallija minħabba dmirijiet tiegħu bħala qassis, u mbagħad intbagħat Sfax għal żmien l-Għid biex jiċċelebra l-Għid hemmhekk. Fl-1907 miet Sfax u n-noti tiegħu qatt ma nstabu. Imma studjużi iżjed riċenti għamlu ftit riċerka u sabu li kien hemm, għalkemm m'għandniex in-noti tiegħu, għandna ittri li kien mbagħat kemm l-istudjużi oħrajn barra minn Malta qed isaqsihom għal opinjoni tagħhom dwar il-fdalijiet li qed isib fl-ipoġġew. Ġifieri nuru eh, jurina kemm kien kemm daħal fid-dettal u kemm kien metodiku fl-istudju tiegħu. U apparti minn hekk ukoll għandna pereżempju ittra importanti li kien eh, kiteb l-gvernatur lejn l-aħħar tal-iskavi tiegħu eh, fijet jagħti proposti ta' x'għandu jsir għas-sit għall-futur tiegħu eh, u anki biex ikun jista' jinfetaħ għall-viżitaturi. Wara li lessa l-iskavi u wara li miet Manuel Magri mbagħad ħaw Vert Mizammit li fil-fatt mbagħad bidiet il-karriera tiegħu minn segretarju tal-kumitat bdiet il-karriera tiegħu fl-arkeoloġija wkoll. Magri għadna nisperaw li nsibu noti tiegħu xi darba, imma xorta anki jekk ma jinsabux ħallinna wirt li huwa imprezzabbli. Anki il-passi li ħa biex l-arkeoloġija tibda issir b'mod xjentifiku ċerta li kellu influenza fuq in-nies li mbagħad ġew warajh u komplew ix-xogħol tiegħu. Kif rajna u smajna, Magri ħallielna teżori li għadna rridu nkomplu niskopruhom. B'hekk wasalna fi tmiem dan il-programm. Narawkom għall-programm li jmiss.